די פראגראם קומט צו אייך אלע וואך שוין איבער צוויי יאר צענדליג מיטוואך אוונט פון האלב אכט ביז האלב ניין דאס הייסט זיבן דרייסיג ביז אכט דרייסיג אין אוונט. דא וועט איר הערן אלץ אויף אידיש, אינטערוויוען מיט קינסטלער, געלערנטע, שרייבער, געזעלשאפטליכע טוער און אלערליי געסט. דא וועט איר הערן מוזיק, למשל אידישע פאלקס מוזיק, טעאטער מוזיק, חזנות,

מיר געפינען זיך אויף פֿיר הונדערט מיט צען הארווארד גאס אין ברוקליין, און דער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס זעקס, זיבן איינס איינס דרײַ, נאכאמאל, דער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס זעקס, זיבן איינס איינס דרײַ.
א גוטן אווענט, איר הערט דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקלין, דאס רעדט צון אייך מאיר דוד. אויף אונזער היינטיגן פראגראם האבן מיר אן אינטערוויו מיט מרים האפמאן, מחברטע פונעם בוך A Breed Apart, Reflections of a Young Refugee. דעם אינטערוויו האט געפירט שלום בענפעלד. שפעטער אין פראגראם א פרעזענטאציע לכבוד דעם יום טוב שבועות, דאס איז פון מיט עטליכע יאר צוריק, פון הרב מאיר לאקיטש, פריער פון יונג איזראעל אין ברוקליין, יעצט וואוינט ער אין דעטרויט, מישיגען.

טייערע צוהערער, מיט כמעט דרייסיג יאר צוריק האב איך געהאט דעם פארגעניגן צו זען די פיעסע לידער פון גן עדן, מיט שענע מוזיק אנגעשריבן פון רזל דזשעראד, פארגעשטעלט פון וואונדערליך טאלאנטירטע יונגע ארטיסטן, אריינגערעכנט חנה קופער, עלענאר ריסא, רזל דזשעראד, אבי האפמאן, ברכה סילבערמאן און נאך אנדערע,

האב איך געהאט כמעט די זעלבע הנאה וואס איך האב לערנענדיג אייך אויף אידיש, איך זאג כמעט ווייל קיין ענגליש קען זיך נישט פארגלייכן מיט אייער זאפטיגן רייכן אידיש, א לאדזשער אידיש אבער

ס'איז געווען די דיפרעשאן, ער האט געהאט א געליבטע, געל האט זי געהייסן, ס'איז אין בוך, און זיי האבן געדארפט חתונה האבן, אבער ס'איז געקומען א צייט פון דיפרעשאן, און זי מיט די משפחה זענען אוועק קיין קאנאדע, און זי האט צוגעזאגט אז זי וועט אים שיקן שיפס קארטן און ליבעס בריוו און אזוי ווייטער, און איין בריוו איז אנגעקומען וואס האט געליינט זיך אזוי, מיין בויפרענד מיין געליבטער ליינט דיינע בריוו, מיין טאטע איז געווארן אבסאלוט משוגע, ער האט פארלוירן די ארבעט, ער איז געוועזן א דרוקער אין א אידישע צייטונג, לאזאר קאהן איז געוועזן דער רעדאקטאר, דאס האט ער פארלוירן, ס'איז געווען די דעפרעסיע, די גרויסע דעפרעסיע, איז קיין ארבעט האט ער נישט געהאט, דאס מיידל האט ער פארלוירן, די סאוויעטן האבן געהאט גרויס פראפאגאנדע מיט פלוג בלעטלעך, קום און בוי אונטער סאציאליזם און דו וועסט ווערן דערצויגן אין אוניווערזיטעט, עס איז אלץ פריי, און ער האט עס געגלייבט, און ער איז אוועק, געשמוגלט די גרעניץ, און אזוי ווי זיי זענען אריבער די גרעניץ אזוי האבן שוין געווארט די וואגאנען. די ליידיגע וואגאנען און זיי אוועקגעפירט די יונגווארג, ס'זענען הונדערטער טויזנטער אידישע יונגווארג, און מ'האט זיי אוועקגעפירט קיין סיביר אין א שקלאפן לאגער. אזוי איז מיין טאטע אנגעקומען אין שקלאפן לאגער. מיין מאמע ווידער אז די מאמע אירע מיין באבע איז געווען א קרענקליכע פרוי, און דער זיידע איז געוועזן א שרעקליכע מענטש, און די באבע האט געזאגט אנטלויפטס, און זי איז אנטלאפן, געשמוגלט די גרעניץ אריבער און אויך אריין אין די וואגאנען, אוועקגעפירט אינעם שקלאפן לאגער, און דארט אין שקלאפן לאגער, מיט די באיאנעטן, מיט די דראטן, א לאגער, ווי א קאנצענטראציע לאגער, און די יונגווארג האט מען אוועקגעגעבן די באראקן, און ס'איז געווען מעגליך אין יונגלעך צוזאמען, אזוי אז סעקס איז געווען פריי, און מיין מאמע האט פארשוואנגערט מיט מיר, חתונה האבן זיי קיינמאל נישט, זיי האבן קיינמאל נישט חתונה געהאט, און מיין טאטע איז געווארן משוגע, ווידער אמאל, און ער איז אויפגעשטאנען און האט געזאגט צו די חברה, קוקט צו, וואס טוען מיר דא? מיר זענען געקומען בויען א לעבן פאר זיך און ערצויגן צו ווערן אין אוניווערזיטעטן, און דא איז א ליגנט, מען האט אונז אפגענארט און אקעי, ביינאכט איז געקומען א קאמענדאנט און האט געזאגט פאק זיך שפעקל, און זיי האבן אים אוועק גענומען קיין סיביר, טיף אין סיביר טאבאלסק, און מיין מאמע איז אים נאכגעפארן זייענדיג שוואנגער מיט מיר, און אזוי נאך בין איך געבוירן געווארן אין סיביר.

אַװעק אין סאָװעטן-פֿאַרבאַנד, יא. און דאָרטן ערשט האָט מען זײ געשיקט אין גולאַג. דאָס איז עפּעס יא. אַ נײַס, און דאָס איז אַ אָ, טאַקע? טײל פֿון די זײער אינטערעסאַנטע דעטאַלן אין אײַער בוך. קענט איר אונדז עפּעס דערצײלן װעגן דעם לעבן שפּעטער דאָ אין דער גרעסערער שטאָט אין סאַראַטאָװ? איז זעהר א גרויסע שטאט פון א מיליאן מענטשן, מיט אן אפערע, מיט טעאטער, מיט צירק, מיט קינאס. מיין טאטע האט געארבעט אין א רעדאקציע דארט און געהאט פרייע פרעסע בילעטן, און ער האט זיך מיט מיר ארום געשלעפט איבער די די אפערעס און די טעאטערס און די קינדער טעאטערס און צירקן, און ער האט מיך ערצויגן באמת. און נישט מיין מאמע, מיין מאמע איז געווען א דעפרעסירטע פרוי, א מרה שחורה פרוי, א מרה שחורה'דיגע פרוי, זי איז געזעסן אינדערהיים, זי האט זיך נישט ארויסגערירט פון שטוב. איז די טאטע מיט מיר, ער האט קיין קינדהייט נישט געהאט, איז דורך מיר האט ער געהאט זיין קינדהייט. די שטאט איז געווען א גרויסע שטאט, דער טאטע איז געווארן אלעמאל אדער ארעסטירט און באפרייט און ארעסטירט און באפרייט, ווייסט אז עס איז געגאנגען ביי סטאלינען, און איך געדענק נישט דאס, נאר מיין מאמע פלעגט זאגן, כ'האב דיך גענומען אויף די הענט, איך בין צוגעגאנגען צו די תפיסה און כ'האב דיר געוויזן, זעסט דאס פענסטער אויבן, דארט זיצט דיין טאטע. איך האב גארנישט געוואוסט. עס איז צייט אז מען האט אים ארויסגעלאזט, און זיי האבן באלד, מיר האבן באקומען אדער איך ליינען דאס בוך אדער דאס געליינט ווי אזוי מיין מאמע האט געשריבן בריוו צו סטאלינען און זי האט זיך געבעטן ביי אים אז מיר לעבן אין א געפערליכע געפערליכן צושטאנד אין א קעלער אין א קאלטן טעג קעלער מיט אן אנדער משפחה און מיט מיט לעכער אין די ווענט. און זי האט געשריבן די בריוו יעדן טאג צו סטאלינ'ן, יעדן טאג א גאנץ יאר, און זי האט באקומען אן ענטפער פון קרעמל, און די קרעמל האט געזאגט הער אויף צו שרייבן, ווייל סטאלין האט א שוואך הארץ. אבער מיר וועלן דיר העלפן. און זיי האבן אונז געהאלפן מיט זעהר א שיינע דירה, דאס הייסט א צימער מיט צוויי פענסטער, מיט די זון, מיט א בוים, און א חוץ וואס די טיר איז געווען פארשלאסן מיט א שלאס פון גרעסטן געריכט דארטן, סופרים קאורט, וואס האט געזאגט אז מיר קענען נישט אריין אין די דירה דריי חדשים צייט. איז מיין מאמע האט געפונען א בוים וואס זי איז ארויף געקראכן געעפענט דאס פענסטער און אריין דורכן פענסטער אין די דירה אין דעם צימער און איך נאך איר און מיר האבן זיך אריינגעצויגן אין דעם צימער אין סאראטאוו דורכן בוים. איך בין געגאנגען אין שול דורכן בוים, און מיין טאטע צו דער ארבעט, אלץ קריכנדיג אויפן בוים, נישט דורך די טיר. און ווי איך שרייב, ווען מ'האט געעפנט די טיר נאך דריי חדשים, האב איך געוויינט, ווייל ס'איז געווען א מחיה צו קריכן אויף א בוים. איז סאראטאוו איז געווען א גרויסע שטאט, מיין מאמע האט געהאט א שוועסטער, און א ברודער, מען האט ארעסטירט דעם ברודער, מען האט ארעסטירט דעם שוואגער, און די שוועסטער איז געבליבן מיט א קליין קינד, מיין עלטער, וואס איך בין, איך האלט קאנטאקט מיט איר, זי וואוינט אין רוסלאנד, זיי האבן קיינמאל נישט פארלאזט, און די סאטמאר, איך געדענק ס'איז געווען א גרויסע שטאט מיט א טראמוויי, און שכנים.

אנצוקומען פריער אין לעמבערג דערנאך אין לאדזש און ערשט אין לאדזש שפעטער קיין דייטשלאנד ס'איז א
יא ווייל לאדזש ווען איך מיט מיין מאמע אנטשולדיגט ווען איך מיט מיין מאמע זענען אנגעקומען קיין לאדזש איז געווען א מהומה פון די סאלדאטן די רוסישע קראסנע ארמעי די רויטע ארמעיער וואס האבן אזוי באלאגערט די באן אז מיר האבן נישט געקענט ארויס און זי האט געדארפט קוויטשען און שרייען לאזט אונז ארויס אין לאדזש און איין סאלדאט האט געעפענט דאס פענסטער האט זי אנגענומען ביים קארג און האט זי ארויסגעווארפן דורכן פענסטער און מיך אויך אזוי און אזוי זענען מיר אנגעקומען קיין לאדזש
לאמיר רעדן אביסל וועגן אייערע איבערלעבונגען אין דעם די פי לאגער אין אולם אין דער נישט מער און נישט ווייניגער די הינדענבורג קאזערנע אזא יחוס. דארט בין איך טאקע אויפגעוואקסן. ביז איך בין אנגעקומען קיין אמעריקע, הייסט עס אז איך בין דארט געווען פיר יאר, אנגעקומען אין לאגער אין הינדענבורג קאזערנע, דארט געווען ניין צען נײַן יאָר, איך געדענק שוין נישט, און מיר קינדער האָבן זיך נישט געקענט פֿאַרשטענדיקן, ווײַל יעדער איינער פֿון אונדז האָט גערעדט אַן אַנדער שפּראַך, און ס'איז געווען אַן אומגליק, ביז די עלטערן האָבן באַשלאָסן, מע קען שוין רעדן ייִדיש, איז איבערנאַכט האָט אָנגעהויבן צו רעדן. איך האָב גערעדט רוסיש. און נאר ווי מער רומעניש און ס'קען אונגאריש ס'קען טשעכיש ס'קען פויליש, געפערליך, אבער מיר האבן מיטאמאל אנגעהויבן אלע צו רעדן אידיש, מ'האט זיך מחיה געווען, מ'האט געזינגען, מ'האט געטאנצט, שומר הצעיר איז געווען דארט, און ס'איז אנגעקומען, ס'זענען געקומען שלוחים פון פאלעסטינע און זיי האבן אויפגעשטעלט א שול, בית ספר תרבות, א העברעאישע שול, ווי מ'האט געלערנט עברית, און מיר האבן נישט פארשטאנען קיין איין ווארט, אלע קורסן זענען געווען אויף עברית, און זיי האבן אונז געווארנט אז זיי וועלן אונז כאפן רעדן אידיש וועלן זיי אונז באשטראפן, מ'האט זיך אויסגעלאכט און מ'האט ווייטער גערעדט יידיש אין לאגער און דארט האב איך זיך באמת אויסגעלערנט צו רעדן יידיש. יא. דאס איז אינטערעסאנט, אבער יא, סיי אזוי צו זאגן זיך אויסגעלערנט א אייגענער שפראך דאס הייסט יידיש, און סיי ערשט פארזוכט דעם טעם פון שנאה צו יידיש,

מיט קינדער פון אלע עלטערס, איז אז איך בין געווען לאמיר זאגן אכט אדער ניין יאר אלט האבן מיר אויף געהאט קינדער פון פֿופֿצן און זעכצן און זיבעצן, און ס'איז געווען געפערליך און די לערער האבן נישט געקענט זיך קיין עצה געבן און קיינער האט נישט גערעדט קיין עברית, איז מיר האבן זיך אויסגעלאכט. אויסגעלאכט, יא. אבער דאס איז געוועזן די ביצה. יא. שפעטער אין ישראל האט ער אבער אויך אביסל בעסער פארשטאנען וועגן וואס ס'האנדלט זיך. אוי אוי אוי אוי אוי.
אבסעלוט. אבסעלוט. נו, א אידיש קולטורעל לעבן איז אין די לאגערונג פון דעסטוועגן פארגעקומען. מיר האבן באקומען דעם פארווערטס. און יא, אידישע פילמען, איך האב צום ערשטן מאל אין לעבן געזען מאלי פיקאן אין יידל ווען פירל אין די דיבוק, און מען האט געזען טשעכישע פילמען, מיר האבן געזען ענגלישע פילמען, און עס זענען געקומען רעדנער, אבער מיר קינדער זענען נישט געגאנגען הערן די רעדנער, עס זענען געקומען אידישע אקטיארן, אז מיר האבן זיך אויסגעלאכט, ס'איז געווען זייער קאמיש, מ'האט נישט, ס'איז געווען שלעכטע שלעכטע אקטיארן, לובעלסקי דאכצעך מיר האבן זיי געהייסן, לובעלסקי, א מאן מיט א פרוי, זיי האבן, ער האט געשפילט זשאן וואלזשאן, און מיר האבן נישט פארשטאנען קיין איין ווארט,

פיר יאר אין לאגער. יא.
נישט געווען אזוי גרינג אנצוקומען קיין אמעריקע, פון דעסטוועגן האט איר דאס באוויזן.
מיין טאטע האט געהאט א פעטער אין אמעריקע און ער האט אונז געשיקט שיפס קארטן, און אזוי נאך זעמיר געקומען קיין אמעריקע, נישט די הייעס נישט די דזשוינט, מיר זענען געקומען לעגאל.

לאגער ניק איז פון די די פי לאגער. ווען איר זענט אנגעקומען קיין אמעריקע וואס איז געווען אייער ערשטע איינדרוק? די ערשטע איינדרוק איז געווען אז מיר וועלן קיינמאל נישט קענען רעדן קיין ענגליש, און קיינמאל נישט, ווייל ס'איז א שפראך וואס מען דארף נעמען אויף, דער פעטער האט געזאגט, א הייסע קארטאפל אין מויל אריין, און דאס איז ענגליש. און איך, מיר איז געווען שווער, ווייל קיין פריינט האב איך נישט געהאט, קיין געלט האט מען נישט געהאט, קיין דירות האט מען נישט געהאט, און דער פעטער האט געהאט א הויז אויף איסט ווארען עוועניו אין די בראנקס, מיט א דירה וואס ער האט נישט, האט אונז נישט געוואלט געבן, ווייל מורא געהאט מען וועט נישט צאלן קיין דירה געלט. איז א מזל א מזל און איך שרייב נישט וועגן דעם אז די אידן די שכנים וואס מיר האבן געהאט אין לאגער אין הינדענבורג קאסערנע מיר מיר האבן מיין מאמע האט זיך באגעגנט א שכנ'טע און געזאגט אז די דארפסט א דירה קלינג מיר. מיין מאמע האט געקלינגען און מ'האט און זי האט פאר אונז געשאפן די דירה פונקט אין א טענעמענט אין די בראנקס פונקט קעגן איבער, אלע אימיגראנטן האבן דארט געוואוינט, די פלייטים אונזערע, ס'געווען א געגנט פון פלייטים, און מ'האט זיך געפילט ווי פיש אין וואסער, און איך בין אריין אין זיבעטן קלאס דזשוניאר היי סקול, און דארט געטראפן א גאנץ אפאר חבר'טעס, וואס ביזן היינטיגן טאג זעמיר די בעסטע חבר'טעס, און מ'האט אונז געגעבן א איי קיו טעסט, אינטעלידזשענס קוואושענט טעסט, און מיר זענען אלע דורך געפאלן, און זיי האבן אונז קלאסיפיצירט ריטארדעד. איז אויב מ'איז שוין יא געווארן ריטארדעד, האט מען אונז געשיקט ווען מ'האט געענדיגט אין די ערגסטע היי סקול גימנאזיע אין די בראנקס. שרעקליך. אבער איך בין געגאנגען אידישע לערער סעמינאר.

נישט ווייל איך האב געחלומט פון ווערן א לערער, א לערערין, נאר ווען מיר האבן זיך אריינגע. ווען כ'האב חתונה געהאט און געהאט מיין ערשטן זון אברהמ'ן, איז עס געווען נאנט צו די ארבעט, צו די שלום עליכם שולע איין און צוואַנציק אויף בעמברידזש עוועניו, און זיי האבן מיך פארבעטן צו לערנען קינדערגארטן קלאס. און איך האב געהאט דובערל פרישמען, איצעלע גאטעסמאן, די שעכטער מיידלעך, און כ'האב געהאט א וואונדערליכן קינדערגארטן קלאס, א מאן אברעימל, און כ'האב אפילו געשטעלט א פיעסע מיט זיי, און יודל מארק איז געקומען אויף אינספעקציע, און ס'איז אים זייער נישט געפעלן וואס איך זינג צופיל און איך טאנץ צופיל, און איך שפיר זיך צופיל און ר'האט זיך באקלאגט צום חבר גאלדשטיין דעם דירעקטאר אז איך טויג נישט ווייל איך טו צופיל זינגען און צופיל, ס'איז א קינדערגארטן קלאס, האב איך האב איך אפגעשריבן א צעטעל אויף מיין טיר, יודל מארק נישט ערלויבט אריינצוקומען אין מיין קלאס, און גאלדשטיין האט זיך דערשראקן. האט אראפגעריסן, עני האט אראפגעריסן, איך האב ארויף איך האב צוגעקלעבט, אראפגעריסן צוגעקלעבט, אזוי אז כ'האב זיך נישט איבערגענומען, און ס'מיר זייער געפעלן צו לערנען א קלאס מיט קינדער, איז פון דעמאלט אן האב איך גע'חלומ'ט יא, ס'איז מיין פראפעסיע.

קינדערגארטן קלאס איז ארויסגעוואקסן א גאנצער דור פון איר דערמאנט דוד פישמאן מיר האבן אים ערשט אינטערוויאירט וועגן זיין בוך איבער די ביכער ראטעווערס אין ווילנער געטא איז נו אייער קאריערע איז אזא פילפארביגע אז איך ווייס אפילו נישט וואו אנצוהייבן איז לאמיר אנהייבן מיט אן אויסצוג פון אייער בוך וואס איר האט אליין אויסגעקליבן. אקעי, אבער כ'מוז נאך צוגעבן איין זאך. מיין מענדל, מיין מאן מענדל, ער האט געזען ווי ער איז געווען צען יאר עלטער פון מיר, און ער האט מיך ער האט מיך געפירט, געזאגט, דו ווילסט שרייבן פארן פארווערטס א קאלום, א רובריק, שרייב. דו ווילסט שרייבן פיעסעס, שרייב. די ווילסט פארן קיין אקספארד און ווילנע און לערנען יו ט פארט. ער איז געווען דער וואס האט וואס האט מיר גע'עצה'ט און געהאלפן צו מיין קאריערע. איך האב אויסגעקליבן מיין פירסט ראמענס אין אמעריקא, איך העל אנהייבן אינמיטן.

וויל סיט אראונד די פייער פלעיס וויט מארשמעלאוס אן א סטיק ענד וויל סינג אידיש סאנגס, וואן ביג העפי פעמילי. פארשטייסט? איך האב זיך באליידיגט. דאס הייסט דאס איז דיין חלום פארוואס פרעגסטו נישט מיך וואס איך וויל אין די צוקונפט? ווען איך איך האב געפירט א גרופע ווען איך בין אלט געווען זיבעצן יאר, מיט מושל'ע גליקסבערגן וואס האט שוין פארלוירן א פרוי מיט קינדער אין ווארשעווע געטא, האב איך געפירט א גרופע אידישע פלייטים יונגע חברה, אין א פראנהויז, כ'האב געפירט און כ'האב געהאט אפאר הונדערט חברה יונגעלייט און מיידלעך, און איך מיט גליקסבערגן האט מען געפירט די גרופע אזוי נאך, כ'האב נישט געשריבן וועגן דעם, האט מיר אמאל גליקסבערג געזאגט איך האב א שידוך פאר דיר? זאגט כ'מיין, איך בין אכצען יאר אלט, איך דארף נישט קיין שידוכים, כ'קען זיך אליין געפינען, און איך בין נישט אזוי מיס, ווען ווער א שיין מיידעלע, א קליינע, און ניין זאגט ער, איך האב פארבעטן ס'דא א סעגאלאוויטש ברענטש באן ארבעטער רינג, און זיי טרעפן זיך איינמאל א חודש צו ווען דער פרעזידענט הייסט מענדל האפמאן, און איך האב זיי פארבעטן צו קומען אין אטרען הויז און זיך אויסמישן מיט אונזער חברה. כ'האב זיך שיער נישט באליידיגט, און ווען כ'האב געזעהן מענדל'ען בין איך צוגעלאפן צו בליקסבערג'נס געזעהן זייער קאפ און זי זענען אייערע אויגן. אין איך אזוי אלט, אין איך פארליער שוין די האר, אין איך בין נישט זיכער צו די אויגן גייען אין מיין נישט צו אין נישט שיקלדיג, דאס איז פאר מיר? וואס טוט זיך מיט אייך? איז גליקסבערג האט געזאגט, ווער נישט אזוי משוגע, ס'איז א וואוילע בחור, א פיינע בחור, דאך כ'וויל נישט, אקעי. אין מענדל האט געהאט א חבר האט געהייסן יולעק זילבערגער, ער האט געהאט אן אוטא, האט ער אונז אהיים גענומען, און איך, מענדל האט באשלאסן, נאכדעם ווי יוליק האט אונז אהיים גענומען, מיך אהיים גענומען, צו קומען אין סעמינאר און זיצן אויף די לעקציעס ווי איך לערן בבחר לשון ליטעראטור, ער איז געקומען, ער איז געזעסן א וואך, צוויי, מיך א חודש. זאג, וואס טוט זיך מיט דעם מענטש? ער זיצט נאר אין קלאס און קוקט אויף מיר מיט די קעלבערנע אויגן, און ס'איז נישט פאר מיר. איז שפעטער

פארשטעלונג אין ווילידזש. די טשערי ארטשערד. ס'איז מיר זייער געפעלן אז ער פארשטייט זיך אויף א פיעסע, ווייל איך האב שטארק, כ'האב נישט געשריבן דארט קיין פיעסעס, כ'האב געשריבן איין פאעמע פארן סעמינאר, וואס איז ארויס אין סעמינאריסט, ס'איז געוועזן א קליינע זשורנאל סעמינאריסט, ס'איז ארויס, און ס'האט מיר שרעקליך נישט געפעלן. האב איך אויך געהערט, און מ'איז ארויס, ווען ער איז געווען אין אטרד הויז מיט מיין חברה דארטן, און ער איז אוועק, און גארנישט מיט גארנישט, האט מיין חברה געזאגט, וועלן גיין אין אידישן טעאטער. ס'איז שוין געווען שפעט, ס'איז שוין געווען ביי צען אזייגער, ניין אזייגער ביינאכט, איז ער געווען אקעי וועלן גיין, יונגע חברה ווייסטעך, און מ'איז געגאנגען אין אידישן טעאטער מאריס שווארץ, ביי די צווייטע, ביי די צווייטן אקט זענען אלע געסט זאלן אלע צושויער ארויס אינדרויסן כאפן אטעמען און רייכערן א ציגארעט און אזוי ווייטער, און מיר זענען אריין מיט זיי אויפן צווייטן אקט. ביים צווייטן אקט ווען ס'האט זיך געענדיגט איז די חברה זיינע, ווייסט וואס, לאמיר גיין אין פיצעריא. די ווייב קומט זאגט ער נאך אקעי איך גיי גיין אין פיצעריע, און מען איז געגאנגען אין פיצעריע, און מען איז געזעסן לעבן אין פיצעריע, און די איז דארט געווען אסאך שיינע מיידלעך, איך ווייס נישט אמעריקאנע, עניוועי, און דעמאלטס זאגט ער צו מיר ער האט בילעטן טאקע פאר טשערי ארטשערד, און איך האב עס אנגענומען, נאר פון דעמאלט אן האט מען זיך געטראפן יעדן טאג א גאנץ יאהר אין דעמעלטאן. ער האט אייך געראטעוועט פון די פון פון פון לאנג איילענד און און און. אוי יא,
און ס'איז געווען א גליקליכע שידוך, וואס זאל איך דיר זאגן, כ'האב זייגער געטראפן. וועג האט געטראפן. זיין אייגענע, זיין געשיכטע איז אפשר נאך מער פארכאפנדיג ווי אייער געשיכטע ווי ער האט וואס ער האט דורכגעמאכט אין די אלע יארן פון חורבן. שרעקליך. אין אוישוויץ און אנדערע לאגערן אבער ארויסגעקומען א גאנצער מענטש וואס איך.
און ער האט נישט געהאט קיין האס, ער האט נישט געהאט קיין האס קעגן די דייטשן, שטעל דיך פאר, ווייל איך איך האב באגונען צו שרייבן פיעסעס, און די פיעסעס זענען געגאנגען איבער גאנץ אייראפע, אפשר נישט גאנץ אייראפע, אבער דייטשלאנד, פוילן, שווייץ, אמסטערדאם און האלאנד, כ'בין ארומגעפארן, זאגט מענדל, ס'וועט דאך אפשר ארן אז איך פאר קיין דייטשלאנד מיט די פיעסע? ניין, פולע געזונטערהייט. אז ער האט ענקוראזשירט, באמת אריינגעגעבן אים א נייע נשמה, יא. אייער לעבן, אייער קאריערע איז אזא פארשידנארטיגע, אזא רייכע, איר האט זיך באקענט מיט אזויפיל באוואוסטע מענטשן, און איך וויל אייך וועגן דעם אביסל פרעגן, אבער איין מענטשן וויל איך.

אין קולטור קאנגרעס האט מיך אנגענומען, נישט ווי א סעקרעטארקע, נאר איך האב געדארפט לעקן מארקערס און לעקן די קאנווערטן, פופציג סענט א שעה אין קולטור קאנגרעס, פיין, אבער איך בין געווען א סעקרעטארקע ביי יצחק נחמן שטיינבערגן, יא.

איז אין א דירה פון צען צימערן, ער האט געלעבט אזוי ווי א קעניג, ווי א מלך, זאגט ער, די עסצימער, מיט די שאנדעליערן, אים האט אים אויסגעהאלטן ווי א קעניג, ווי א מלך, ער האט געהאט מענטשן וואס האבן געצאלט פאר אים, געהאט פריילאנד ליגע.

האב איך אים געפרעגט, חבר שטיינבערג, ווי אזוי שרייבט איר בריוו קיין אוגאנדא? ס'איז א הייס לאנד, און און פארוואס זוכט ער א טעריטאריע דארטן? זאגט ער, ווייל אידן קענען נישט לעבן אין איין, ארץ ישראל איז שוין געווען, האט שוין עקזעסטירט, זאגט ער, אידן קענען נישט לעבן אין איין אויף איין טעריטאריע אלע צוזאמען, מען דארף האבן אנדערע לענדער וואס מען קען באזעצן אידן, אקעי כ'האב נאכגעגעבן, יא אבער מיר האבן געשריבן בריוו קיין אוגאנדע און קיין גאנץ גאנץ אפריקע אויכעט,
יא, סורינאם. סורינאם, יא. יא, און וואו נישט? נו, און אפשר האט ער געמיינט אז ס'טאר נישט זיין אלע אידן אין איין לאנד ווייל חלילה עס זאל עפעס פאסירן איז דא אידן אין אן אנדער לאנד. דאס איז אונזער כח וואס מיר זענען צושפרייט און מיר.
דאס איז געווען דובנאוו'ס טעאריע. דובנאוו האט געזאגט אז אידן טארן נישט לעבן אין איין לאנד, מיר דארפן זיין צוזייט און צושפרייט. פארשטייט דאס איז נישט געווען שטיינבערג'ס טעאריע, נאר שמעון דובנאוו'ס טעאריע, דער היסטאריקער, אז מיר טארן נישט לעבן אין איין לאנד. יאפ.
נו, לאמיר רעדן וועגן איין לאנד וואס הייסט אמעריקע, ווייל סוף כל כאטש ער האט געוואוינט אין ישראל אויך, איז פון דעסטוועגן זענט איר מערסטנס אן אמעריקאנער, איז און דא אין אמעריקע האט ער זיך ערשט צובליט און ער האט זיך באקענט מיט

שוין איבער פון פינף און דרייסיג יאר, פון צוויי און אַכציק מיין איך, לאנגע לאנגע לאנגע יארן, און איך בין געגאנגען אינטערוויאירן דזשאוסעף פעפער, און איך האב נישט געוואוסט ווער ער איז באמת, נאר שעיקספעיר פעסטיוואל, פובליק טעאטער, טעאטער, בין איך געגאנגען, די מינוט וואס איך בין אריינגעקומען און אנגעהויבן צו רעדן אידיש איז ער משוגע געווארן, ער האט גערעדט אידיש, א פליסיגן אידיש, ער האט שיער נישט געוויינט, מיין מאמע זאגט ער האט גערעדט בלויז אידיש, זי האט דאך נישט געקענט אויסלערנען קיין ענגליש, איז לאמיר רעדן אידיש און איך דארף דיך האבן. און דאס איז געווען די צייט ווען ער האט פארט געוועקט און אנגעהויבן צו אידענטיפיצירן זיך ווי א איד, ווייל אלע האבן געמיינט ער איז א גריך קאפ.
סאו ער האט געהייסן פאפיראסקי, יאסעלע פאפיראסקי. און פון דעמאלט אן האט ער מיר געקלינגען יעדע וואך, דו מוזט קומען, איך דארף האבן אידיש. רעדן יידיש, טראכטן יידיש, און איך פלעג קומען צום זיבן יאר צייט, מ'האט געארבעט אויף בענעפיטס פאר ייווא, און איך האב געדארפט איבערזעצן אויף יידיש פארשידענע פאעמעס און לידער פאר די אקטיארן פון בראדוועי און פון האליוואוד, איך האב זיך דארט באקענט מיט זעהר אסאך אקטיארן און אקטרעסעס, בארימטע בארימטע איבער די וועלט. נאר איך בין געווען זייער נאאיוו, אבער איך האב געטון וואס ער האט געוואלט, און איך בין געווען ביי אים כסדר זיבן יאר צייט, ער האט נישט געקענט אפלאזן, ער מוז האבן זיין פארציע אידיש, און איך פלעג קומען, איז דארט געשטאנען א חברה בי בי סי, סי בי עס, ען בי סי, אלע קאמערעס זענען געווען געווען, און אזוי ווי איך בין אריינגעקומען זאגט אלע ארויס, ווי איך דארף אריין. און אזוי איז געווען א גרויסע גרויסע פארבינדונג, נישט קיין פארליב, נישט קיין, מיר זענען נישט געווען קיין געליבטע חס וחלילה, ער האט געהאט זייער א פיינע פרוי, איך געהאט זייער א פיינעם מאן, און ער איז געווען א וואונדערליך שיינע מיינסטו שוין? און די מיידלעך מיט די ווייבער זענען גע'הרג'ט געווארן פאר אים, און ער האט מיך מיטגענומען, כ'האב נישט געוואוסט ער איז שוין קראנק, ער האט געזאגט מרים קום, גענומען א לימוזין און מ'איז געפארן מאנהעטן צו ראנאלד לאודער, וואס האט דעמאלט געוואלט זיין א מעיאר אוו ניו יארק, און איז געקומען, זיי זענען ביידע געקומען צו ראנאלד לאודער אין אפיס, און אלע ווענט זענען געווען באשמירט מיט ווינע קאפעען, זייער גויאיש, עניוועי, זענען אריינגעקומען צו אים, און דזשאו האט געזאגט, ראנאלד, די האסט דרײַסיק מיליאן דאלער אין דיין פונדאציע, איך וויל בלויז איין מיליאן פאר א אידיש טיאטער ביי מיר אין שעיקספעיר פעסטיוואל. איז פון איין זייט איז געזעסן ראביי בעסער, כ'מיין ער לעבט נאך, דער צווייטער איז געווען א ראביי עפעס, כ'האב נישט געקענט דעם נאמען, און כ'האב אים א נאמען געגעבן ראביי ערגער. און די צוויי האבן איינגערעדט דעם אידיאט, דער אידיאט, ער איז געווען אזא אידיאט ריין און זלאנד, זייער רייך, אבער דער אידיאט איז געווען אויפן פנים אויסגעגאסן, און זיי האבן אין אים אריינגערעדט און אריינגערעדט, זאגט ראנעלד צו דזשאו פעפ, כ'ווייס וואס, כ'וועל געבן פופציג טויזנט דאלער, און די מוזט שאפן פופציג טויזענט אן יור און מעטשינג גרענט, ווען דזשאו פעפ האט דאס געהערט איז ער אויפגעשטאנען, דזשאו פעפ איז אויפגעשטאנען האט געזאגט ראנאלד פאק יו! און ער איז ארויס געלאפן און איך בין אים נאך געלאפן און איך האב געזאגט דזשאו אפשר נישט קיין מיליאן אפשר א פערטל מיליאן זאגט ער נאטינג דואינג. איז ער האט געוואלט שאפן א אידיש טעאטער אין און ער האט אונז ער האט געשטעלט מיין ערשטע צווייטע פיעסע באמת לידער פון גן עדן אבער ער האט מיר געגעבן א סטודיאו אין דעם שייקספיר פעסטיוואל איך מיט מיין חבר'טע רינה בוראו מ'זאל שאפן א סטודיא פאר אידישע אקטיארן און אקטריסעס און רעזשיסארן, און מאכן מיט זיי וואן אקטערס, און מען האט עס געטוהן, און ס'איז אוועק, מיר האבן געהאט זייער א גרויסע צאל פון אידישע אקטיארן, יונגע און עלטערע, און זינגער און שפילער, און מיר האבן געשטעלט וואן אקטערס דארט. אין די סטודיאו, און ס'איז געווען זייער זייער פאפולער, דער עולם אז די אשערס האבן אונז געשאלטן, ווייל ווען מ'האט אנאנסירט אז מ'גייט גייט די סטודיאו וועט שטעלן בארן עקטארס אויף אידיש, איז שוין דער עולם געווען ארום די גאס, אזויפיל אין א ריי, ס'איז געווען געפערליך, מ'האט זיך געשלאגן אריינצוקומען, איז. איז ער דאך געגאנגען איז געשטארבן וואס קען איך דא זאגן פארן טויט האט ער מיר געקלינגעלעשט א טאג צוויי פארן טויט מרים כ'האב שוין נישט געגעסן א וואך צייט מאך מיר לאטקעס און איך האב זיך באלד אוועקגעשטעלט און געמאכט לאטקעס און כ'האב אים געברענגט די לאטקעס און געוויינט און געקלאגט

געבויט בריקן צווישן אידיש און אידישע קולטור און אנדערע קולטורן, און אויך אין דער זעלבער צייט מען דארף דערמאנען אז איר האט געהאט אויך אן אקאדעמישע קאריערע. ווייל דער יידישע לערער סעמינאר האט מיך צוגעגרייט, איך האב אלעמאל געהינגערט אויף לערעריי, אויף לערנען, איך האב געוואוסט אז צו לערנען דארף איך האבן א גוטע באזע, געזעסן אין ייווא יארן לאנג,

יוניווערסיטי אוו מיאמי, און אין איין יאר האב איך געמאכט די צווייטע בי עי, איך האב געהאט בעטשלערס, איך האב געהאט איינס פון לערער סעמינאר און איינס פון יוניווערסיטי אוו מיאמי, און מיכאל הערצאג האט זיך דערוואוסט האט ער מיך באלד פארבעטן, און איך בין באלד געזענען פון מיאמי אוועק קיין ניו יארק צוליב מיין שטודיע, און איך בין אריין אין קאלאמביע, איך האב דארט געלערנט זיך געלערנט זיך ביז כ'האב געענדיגט אלע מיינע קורסן אפילו אויף א דאקטאראט, און און כ'בין פארבעטן און מיין פארזיץ איז געווען רחמיאל פעלץ, דער וואונדערליכע וואונדליכע מענטש, א פרעכטיגע פרעכטיגע לערער, מיר האבן ביידע געלערנט דעם אוואנסירטן קלאס אין קאלאמביע, און מ'האט מיך פארבעטן צו, נישט פארבעטן, איך האב געמוזט קומען אויף א ריוויו, ס'איז נישט אזוי גרינג, יו נאו. איך בין געקומען אויף א ריוויו, און דארטן זענען געוועזן א גאנצע חברה יונגע, און איך בין שוין געווען א מיידעלע פון איבער די פערציג, מיין איך, יא. און עס איז געזעסן א קאמיסיע פון פראפעסארן, און זיי האבן מיך אינטערוויאירט, נאר ווען זיי האבן דערזען מיין קוריקולום ווייטא האבן זיי זיך דערשראקן און געזאגט, האסט שוין אזויפיל אויפגעטון? שוין געשריבן פיעסעס, געהאט א ראדיא WVD א ראדיא פראגראם, ביסט שוין געווען אין אקספארד, דו ביסט שוין געווען אין ווילנע, האסט שוין געלערנט אומעטום, און דו האסט געהאט פיעסעס, און אזוי ווייטער, מען האט מיך באלד צוגענומען. באַלד אויפֿן אָרט. און אַזוי בין איך אַרײַן דאָרטן און כ'בין געבליבן פֿינף און צוואַנציק יאָר, פֿאָר איך האָב ערשט פּענסיאָנירט מיט צוויי יאָר צוריק. כ'האָב דאָ אין לעצטער קלאַס אָט געציילט אַכציק סטודענטן. אַז איך לייען אין מײַן בוך, העסטו זען אַ בילד. אַכציק סטודענטן האָט זיך געשלאָגן אַרײַנצוקומען צו מיר.

אין מאנגערן האב איך געטראפן אין קולטור קאנגרעס אין די קאפעטעריע, שרעקליכן צושטאנד, און איך בין געווען אונז מיט גראדע נאך ווייל ער איז געווען מיין שכן אין די בראנקס. אן אינטערעסאנטן לעבן און א לעבן וואס גייט ווייטער, איר זענט נאך אלץ אקטיוו און איר שרייבט נאך, מען קען אייך ליינען שוין אינעם עלעקטראנישן אידישן פארווערטס,
דאס האב איך נישט, איך קען איך קען יא, אבער איך האב ערשט אריין געגעבן א צווייט בוך וועט מען דרוקן, די פאבלישער האבן שוין גענומען די מיין צווייט בוך, און איך גרייט צו א דריט בוך פון קינדער מעשות, אידישע קינדער מעשות, אזוי איך בין זעהר אקטיוו.

און לאמיר ווינטשן אייך אלע איר זאלט האבן אסאך נחת און שמחות, האבן א גוטן יום טוב. ר' מאיר דוד זאל זיין געזונט און ער זאל טאקע ממשיך זיין אט די הייליגע ארבעט, אבי אז גואל צדק במהרה בימינו אמן ואמן.